Alô, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tudo com vamos ver. Bonjour. Vamos aqui nesse trabalho, tranquilo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Nós esperamos tudo ganhar direito hoje. Hoje é quarto, bebê, quarto, para tudo com vamos ver. Mas hoje não se fala de nós terra Cabo Verde. Hoje nós temos um pub de nossa terra Cabo Verde. Nós temos fala de nossa terra Cabo Verde. Como de Cabo Verdeano que dinheiro eles gostam mal de que vocês cabeça. Mozinho, hoje nós temos pub de Cabo Verde. Ok? Mozinho, Nos cauverdiano nos é tão runho ku nos mesmo porra mo a serio mo na ta falava ku um gajo português e flam pamodi ki nos traver de dinheiro nu nu ka mporta tra comida de boca de filho de nos ter irmon pa ka come. Mas nha últimus ténpu li, purtuges é un rasa ton fofokeru, ton ki nu ta fla runhu, pamodi nu ta fla ma é skravu, isu, mas kil, mas kil, nu ta obi ta fla. Má, mosinhu, es abri un pórta pa tudu fidju parida na Kauverdi pa ben Europa, ben buska un vida midjór. Mas, mosinhu, mos kabuverdianu dinheru ma N ba si N ba nhos pa N da nhos xis pa N soti nhos pô na furu nhos ta toma dinheru tanbê. Mo kabuverdianu é runhu ku nos mesmu. Mosinhu, ki ngo- a nos gosta do tobi ta fladu, pamodi tem muita gente ta pediu ajuda. Nessa um tempo, e mandar, e mandar o con- contrato na Portugal, fladu di graça, nunca sei, pa nunca olha, nunca tra. Fladu di grasa bu ta txiga dintu tera di algen bu ta txiga bu ta dadu trabaiu tradu dukumentu na un mes ma mosinhu keli ka sa ta fika un ka ta fika un ajuda mas pa nos povu keli ninguem ka ta fasi vidu pa fla. Ma un argen ta debe un argen, un tistão dja dja frontado, un argen ta ma traze kinha fora dja facedo video, un argen ta ma lado na cu dja facedo video. Ma kel ninguem ka tem face videos ke kusa pa nos povo, ke kusa pa nos caboverdiano. Flado papê começa na dos conto, de dos conto ba quatro, de quatro ba dezesete, dezesete ba vinte, flado gosta cem conto. Pora mos, ka ta mo caboverdiano ka ta tem nos burgonha, ami é kel li na ke ke ba pega, ba pega na kes panulero de olhice la. E na e na kai des ki ten kulpa na kel meiu li. Mos nha nhos nhos pensa dinheru é ka tudu na vida karalhu. Satanás di merda ta bun ta grita a nhos na Cabo Verde nhos sta maluku? Anos un Europa ka pudi da juda a Cabo Verde oh ultimus tempu li nhos oia kusa ki é verdadi nhos ka ta sabi no na Cabo Verde djo li Europa ta ta da dinheru pa kumpra karu di tropa nobuzinhu. Luxemburgo pode da un milhon y tal pa djuda la Cabo Verde. Nhos obi kuzê? Ami di ke poku ki N sabi. Pamodi di Nda, Cabo Verdiano é un burgonha. Mas dia ki nhos ta mori un pa un, mi stima ki dia eu dja skesi di nhos. Pamodi kusa ki nhos ta fase, nhos ka ta fase kusa di umano. Kel-li é un kusa di, di, di, kel-li é ka ser umano. Djo, monti pais ta djuda Cabo Verde. Djobe modi ki ta ten un insendiu, N ta kumesa di li purmeru. Un insendiu na Cabo Verde ta bai na un kar di tropa ta bai sima karu di fora karu di labidanti karu di karga padja na un kamion ta bai bo kel es manda pa ba mata koitadu nta ben di kel li primeru pamodi nte tenpu pa be kunhos koitadu ta tene se mulher na casa ba tropa pa ba ajuda não não não não não pa ba pa matado Jolin mocinho que mentira que verdade Luxemburgo onde que país pouco tempo dá milhões de dinheiro para Cabo Verde para comprar bom ambulância para comprar bom carro serviço para comprar bom caminhão de tropa eles que ta compra eles estava a fazer casa para seus amantes para sua família de satanás Ami n ta fla pa bo, kuse ki Deus fase ton, kuse ki koitadus ta fla ton di eradus, ki Deus ka ta da kes genti grandi la un amostra, pa mostra-s ma es, es ka ta manda na mundu. Má é tristi pa kes mai ki ta perde ses fidjus, ta perde ses koitadus ki ka merese. Bu ta atxa un gentis grandis, prizidentis, kes genti na meiu ku karu ku kasa, ku prédiu más di 50, ku karu inportadu sô di marka, má karu di trópa i nen travon N ka ta tene. Djô li, nhos ta konsigi ta fla si un país ta manda dinheru pa djuda, es ta ba fla kasa de manda, es ta ba fla kasa di mérda di ô dimóni. K'ezê, gósi nha ta ba Mamadu pa N kaba ku nhos moku. Ami N ta toma kónta Kabuverdi, pamodi nhos é trósa. Modi ki es ten koraji Amizadi kel dia N ta pensa, N ta imajina ma dja N atxa kusa fla más txeu na dôs kusa Nhos ta pa nhos ka ta intxi kadera di dinheru Má kel ómi la di riba ka ta durmi Di prósima bês é nhos ki nhos karu inportadu ta mata nhos Ta mata nhos pamodi Diós Diós N ta pidi Diós pa abri odju Koitadu ka ten ténpu nen di deta ku se mudjer na petu Pamodi sa ta ba sa ta ba sa trópa Antigamenti. E pô na furu ki tropa ta bazadu mo kabalu Uns tenpu e pulisia ka ta furta mo buru na djabi Pasandu uns tenpu e tropa ta Mas grandi tanpe a kel otu ta puta da kukaira na txon sima kes e ka umanu Poku tenpu purtuges sima es e mas o menu Ka bale es djunta i seda-i un ajuda ku papel. Kel-li ningen ka ta pâpia. Basta N debe-u sin ku me negósiu di N sintu algen ta pâpia. Basta N ama ringa se ka diabu ki mostra-u mi na para un kusinha es ta djunta es ta partilha. Manda un argen fase un múzika ningen ka ta partilha. Koitadu trópas móre mórti más tristi ki ten na mundu. Es bai fase kuzê pa es ba djuda un móre ki ten koráju. Uns jinti di trópa más grandi si es studa-m na ratxa el kadiera ô es tu ô es tinha e mídia na kabésa ô es ta tra-m na kadiera ki N ta fla N ka ten medu nhos pamodi nhos é un lixu un monti di la intu Kau Verdi Avi N ta pensa avi N ta fla nhos des pamodi ki e ta dexa kes kuza la kontise pamodi. Pamodi ki korda ta rebenta so na ma fraku? Pamodi ki es mai ta txora, otu ta fika rabesa ka prontu ta vive ses fidjus, ki nen tenpu rue ka tene? Pamodi diabu sta detadu, tudu kes dinheru ki es ta da es ta kume, es ta bebe, es ta rabia. Nta ku ta pensa? Karu inportadu, Mercedes, BMW, tudu. Kal di tropa ki é kusa ki ta fla pa djudadu povu ka tene nen travon. Ta ma Deus ta gostá, nhos ta gostá, nhos ta fase? N pergunta, N dadu kónta? Hâ ki mandadu djuda pa el kunpra karu ô pa el kunpra un kusa ki bali? Nhos ta gostá ki es ta fase? Nhos ta gostá ki diabu di káuverdianu ta fase? N ata ba mamadu? Nhos ta móre moku? Nau, nhos, Deus ki ta mata nhos. Má más rápidu posível pa Deus kaba ku nhos, pamodi nhos ta ta pô un duénsa pega na nos. Nho tinha, nho ka ta pensa ma si ka tinha imigrason, ta ki nhos ki sta dentu Cabo Verde, nhos di kusé? Satanás! Nhos ba pega kes grandi grandi, nhos rabenta sima nsta. Nhos rabenta! Mi kela ki kusta fasi. Ma nos Cabo Verde nos e ton runhu ki nos maldadi ta fasi so ku nos fraku. Es ton ama tra uns é ka un frutus é ka Deus manda un mi na gosi mi sen es ta partida ki ta bai txiga te na infernu pama ultimus tempu un oia un kusa di un algin ki fasi kusa eradu te finadu ki sta ditadu na koba ki ia mori ma di 14 anu fla nes oia kuse ki nos na kau fedinot ta fasi un fla kulpadu ta me nhos finadu ki sta mortu aki un zoia ki es genti ta fasi maldadi bas das bafatada. Mati kas! Pamor di diabu dja sobra mundu. Mon sinho, si N fla nhos ma kabuverdianu é o dimoniu ku Satanás ku xuxu, é verdadi. Bu ta txá nu ta raka txi kadera, no, ma nos tanbe nos é kel rasa ki no, no fidju ki nu pardi, nu tra nirá txi kadera, nu ka tra kumida. Ma é kel-li ki nu ta faze diferensa. Ma tudu ómi é pai. Ma tanbe Dios dja komesa da kel duénsa. Nhos ta bazada obu na frutu ki nhos koka. A mi n ta krê pa ta kumesa pasadu nhos grandi. Nhos oja, últimus ténpu mandadu txu dinheru pa djudadu ku. Mosinhu, trópa merese. Merese, merese más. Bonberus merese más ajuda. Nau! Es sta mandadu dinheru pa e kunpra karu. N sabe kuzê ki es ta fase? Es ta kunpra ses karu pa es, pa amanti, pa família. Anos, anos, nos nómi é bai. Nos, kel otu nos ki sta na Kauverdi, nos ki ta da ma nhos é, nhos ta vota nhos é un lixu. nem ka lixo de Europa lixo de Europa tem comida coca de não coca de cabo verde não se é coca liton ta come ka nada é kela que que que considerado um cabo-verdiano na Cabo Verde eles ta ajuda para comprar caro eles ta comprar caro para tal eles ta eles ta vai para para para eles ta vai na Portugal ou na França eles ta pede que esse caro que ia mandado para ba para lixo pamodi li ta tem tempo carro li kusa é vontade mon senhor tu é ambulância ou tu é carro de polícia é só Ferrari ainda que ka tem Mas kusa tudu en forma. Ma karu Monsinhu paxenti di fidju di kes tropa di kes tropa ki subi karu subi tanbur ka travon ka nada sima ki genti di kanpa tempu di rabidanti ka ta rabidanti santiagu ki karu ka ten ta ruma tudu riba karu ta ben. Sima ki kila ka ten lei. Agora kel lei ka nada no. Satanás di kabuverdianus. Por isu ki N ta fla mo sin, Nho, nho, nho nomi é bai. Pumeru ta bai di kel mozoliu isi ku rostu sima rabadija kabra, N ta fla-l ta toma, N ta fla mi, Erubon ka teni, pamodi un omi sen karater, un omi ka ten burgonha, sima bo la sin. É so kel lei ton ki tra mi koka na kadera la, kau verde. Verdadi N ta fla. Nhos oi li. Si u ka debe ben pega li Luxemburgo, so ben nu ta pun, nu ta da un niku. Nu ta fla sima ki mon li, nu ta da algun bafatada ku ta. Nau, kila i pasa da bafatada. Abo e pa pu dintu ku gei pa djunta. Nau, si djunta na bo pa kumeu na kadiera, kila e mas. Mas saiba ma, bu ta xinti sabura. Sta na moda. Kila e moda ki sta. Djo li. Dadu oportunidadi pa nos kabuverdianus, pamodi ten nos monti ta sali, bu ta tene irmon ku bu ta konsi, enkuantu bu ta tene fidjus, bu ta tene mai duenti, bu ta tene familia pa sabi del, bu ta tene bu kabesa pa sabi del. Ka nos ka vel no gosta di nos grogu, no gosta di tuma nos xipinati, no gosta di da nos kusinha manenti. Aver dinheru ka ta da. Purtuges abri un kaminhu, Deus dja abensoa un purtuges pa abri kaminhu pa kabuverdianu. Ah diabu di satanás kauverdianu ta fitxa porta Komesa na dos kontu dja sta na sen kontu ta bai Mi N ta fla kes ten kontu pa putagi pa pega pa mata Gosi N ka ta N ka ten pena nho ma no pa mata nhos Pa sai di pa sai pamo ke duensa li sta mutu tristi Mosinhu. Gosi ka sta djuda mas. Djou ta txiga nenti Portugal mi ntende es tribunha di nha irma, nha irma txiga menu ki un mes ten dukumentu Dios da dukumentu ma nos la Cabo Verde ki djon dada oportunidade di un dukumentu ki ta ben di Cabo Verde pa li pa bu ben buska vida midjor ki abridu porta Portugues abridu porta pa Cabo Verdeano Kusé ki Cabo Verdeano fasi? Kusé ki diablu di nos terra fasi? Nho des, asi nho e poderozu, nho mostra-s ma es e ka mas poderozu ki mion. Di si mol, Porta, bu ta oja mion, bu ta oja algen dja banadu papel di Europa pa bai, dja banadu papel pa pa dja txeka ovet, kobradu senti des kontu. Kusa ki é dinheru pa kauverdianu? É vida ku saúdi. Dinheru ta da monti kusa, ma vida, vida e ka ta da-u. Ka nho skese ma nho sta mori, nho sta puru rostu pa baxu, ma nho dja un odimoni. Botô é kantor sila Kau Verdi Mi dja manda papel propi Dja npoi mi ku manda papel Es ka ta da vistu Pa bu ka subi na vida Pa bu ka ten nada Pa bu fika la ses baxu Es ta fasi M CVMMA Di kes ratxa kadera di kes kusa ki ten la nsin É ka fetu. Pa kuzê? É ka fetu pa kenha ki kenha ki kenha ki merese, kenha ki luta pa kel-la. É pa nho ku nha. Si bu ka da nada, bu ka ta dadu. Si bu ka dadu na furu, es ka ta da-u. Pamodi nhos ka tio ki dota na nhos, nhos ta paga el moku. Mi N ta pidi Deus pa nhos fidju ka paga di si moli. N ta krê pa nhos ki pagu nhos é un odimoni, kau verdianu, é un odimoni. É un odimoni! Pamo tem coisa que tá passando com a é triste. Abrir uma oportunidade, começa quem tá bem, que começa quem tá bem, esse como tá sube. Tem uma amiga de meu que pediu uma ajuda, e fala bem na 4 conto de 4, e abade, e abade 16, quando tiver falado 80, vai gosta 110, porque dinheiro que tem. Que por amor que esse que tá puro jovem na trabalho, I pur sima di kel poku ki imigranti ta manda pa djuda, es ta toma pe pa pudi oja se ratxa kadial. Ami N ta fla nhos, Dia si nho é poderozu, mostra-s ma es é ka ta manda. Mostra-s ma nho é más poderozu ki es. Pa bo, kes diabu la ansin, es meste kastigu. Es meste kastigu di Deus. Es ka meste pa tagi da-s na ku nau. Es ka meste pa tagi da-s na furu nau, pamodi si sta na móre, es ta tra txeu. Kel la é ses vísiu ki sta inda Kóvia di kel la tanbe. Dja toma txada Kóvia di kel la. Kel la sta un duénsa. Kel la é un kastigu ki ben mundu. Má kel li ten un monti kusa ki Deus sa ta mostra. Si nu ka kunpri sta na mundu, nu sin sta un monti algen ki sta na mundu ki ben pa bende grásia. Mo sin, Kóvia di anu ka. Mo, bo siñu, kusa ki purtuges faze. É un kusa bunitu ma si e djuda nos povu Kau Verdi, e djuda povu Kau Verdi pa ben Europa, pa ben buska un vida midjor ku kontratu trabadju. Ma gosi ka sta kontratu, gosi sta un kontrolu. Go ta gasta kuazi 400 kontu pa ben. E si e mesmu kontrolu, e mesmu kontrolu. Pamodi ki kauverdianu é si? Es é un adimoni! Minta Senhor Deus si nho é poderoso mostra ma es é ka mas poderoso ki nho pamodi pamodi bu ta oia muntu algen ta kexa dja ben di limaria bai pa ma vê bu ta ten avês un med domes na un med domes dja é sufisienti pa es subi 400 pumeru bes es é abuzado edi es é ronho Es é xoxo. Anhos é vergonha pa povo. Bu ta oia Cabo Verde, bu ta oia país na Europa ta crê djuda. Es ta pega ses povo, es ta mata. Pamodi Cabo Verde, e na Cabo Verde povo, si nhos cala caseca de um X, que es gente grande lá, es ta mata nhos moco. A mi N ta fla Nhordés, pamodi, mocinho, milagre tem. Deus é poderoso, pamodi nu nasce nu atxa ta fla Jesus Cristo, Deus tudo. Ma gosi di nsin, gosi di nsin ke ta manda na kofia di dinheru. Gosi di nsin su flas dam furu un soti pol ke po na furu es ta dexau. Pamodi dinheru es ta atxa ma dinheru ta da vida, ta da saudi. Dinheru ta djuda sabi sima u sen dinheru u ka ta konsigi nen atxa kes karni. Ami nta atxa karni pamodi nta futa. Mi nta fla na na mi nka ta ten dinheru nta pega baka nta manda kume. Nton nton nta kadia nton ma vomi nka ta mori. Agora mosinhu e tristi ki ultimus tempu u toia Djo na nha, na nha fora Karu mata argen pa truka un kularia Pa mostraba e ka ta fase Tropa, pulisia pegaru na furta Tropa, baza ta soteru po na furu Ta pu na redi sosial pa odiadu nos testa pa skaburgoni Brrr odiadu es ta pu kunpanheru ta da ku kadera sima ki lei ka ten.

Omi ku ta kre ta fla bu, pega primeru olista i bu kaba ku el, ku kes jinti mas grandi, pa kaba ku el. Satanás! Nos ten pui i tristi na mundu. Nos kafera nu ka pudi pegadu na mo. Nos kafera nu ka pudi juda pa un. Si N judau osi, manha N ka judau, i tristi. Mo, e un kusa maguadu, e un kusa tristi. Nos dizia português tem carreira largo Dja abri caminho pa nos cauverdiano Nos la Cauverdes ta fitcha porta Não maré sai ku diabos ou dimones Satanás Pa tra caro 500 conto Outro ka ta compra caro nem 300 euro ta ba tra caro 500 conto Pamo na nos terra ta fitchado porta Nos terra nu ka pode odiado ku um pilão de carro Nu ka pode odiado ku um vida melhor Nu ka pode oia nos Pamodi Mo tem artista más de 20 ta mandado papel Ou ta chora Ku gana ben Europa pa ben pa trabadja pa si fidjus ku ses talentus es ta fitxa porta bu ta odja kantor sta bai n'sé vma kis la ki é so dimoni Mamadou matas boku ta txiga la omi ta kanta realidadi argen ku ku valor otu argen ta ku musika menus ki un medja ten un bilhon ka ta bai pamodi bo tê barigon pamodi bo odja konxedu pamo bu ngata kumi bu mai o famida o o merda é bo ki ta ganha. Mamadu dja encontrata na Guiné na Santo Tomé. Dja mba pa Mali. A minha dinheiro porque ela não tá acaba com nós moco. Nós tá começa a tá morre cima que as tropas tá começa a morre. Nós maldade que nós tem, nós tá começa a morre também. Para nós sim, para minha família sentir dor, cima que as gente sentir dor. Para morrer que as carro de tropa que rabira lá, que lá que tem condição, que lá é caro, que li Nem ka cabo de trabalha não, nem ka kel ke máquina ta trabalha com el lá baxo lá, e ka sima kel lá ki ya tem mais de 10 anos, mais de 20 anos ke máquina, e ka sima kel lá pa kel lá tra dinheiro. Nhos é runho pa nhos povo, nhos é runho ta junta ta pun mais de 300 tropa na um carro ki ta leba 3 pessoa. Nhos dez onde ki nhos tava na kes tempo pa mata kes diabos. É tristi, é tristi pa nos povu. A nos povu kabuverdianu nos kusa ki nu gosta é di maldadi di kunpanheru. É lágua da punu, é ki nu ta txora. Bu ta oja talé, bu ta oja monti artista ta tra sô músika bunitu, ningen ka ta partilha, ningen ka ta partilha. Aba nhos pensa ma es ka sta ma karu da mata bai pa mata tropa? Nhos pensa ma ke tropa la ka es ki móre nau? É jenti ki mata. Pamô káuverdianu gosta di da água di kel otu, nhos ka da kónta? Nhos pensa ma si un algen, abo é xefi trópa, abo é abo é grandi, más grandi, ka é sa ma karu ma ka sta ti ba li? Abo nhos pensa ma trópa mi mi é saku di aros ki ka ta muntiadu na kusa pa bai pa bai pa bai pa ba sa inséndiu? Bo trópa, kuzê ki ten aver ku inséndiu? Trópa é pagador di lumi? Sô su a mi kabésa ia duê-m Mi kabésa ia duê-m, vô dja pega Pamo kes diabu di Cabo Verde la N'sindi-o ka ta mata Fadu diabu pa mata kes genti la Mô-ku bri pa ataka pa móre Pa ka pa ataka pa móre pa sa di mundu Pô-ra, e sô, e sô É govérnu di pa móre, Mô-ku, pô-ra Es é ser umanu sima nos Es tanbe ten ki ta mori, pa e mori mas sedu, pa sai mas pa sai, pa sai pa dexa di pa pura, anti pira duensa na familia. Pura koitadu ta mori, gentis ku tue gentis ku kas na Palmares, ku kas na Sidadiela, ku kas ta pali, ku kas ta pala, ta ta dita ku pilon di mudjer, ku motorista, patron ku so karu, patron ku ladiera. Tropa ki ta djuda go ka ti ka te karu pa onde? Nau ya roka, ya roka, ya roka, ya ka traba fativi dimás di ki si pa onde? Dja mi dja nkontrata na Mali, dja nkontrata na Mali, dja nbai Senegal, dja nbai Guiné, Kronakri, Ka, Konakru, Dja N bai pa tudu konkula Dja N kada nomi di es moku Nhos nomi é finadu N atakaba ku nhos moku N ta mostra nhos ki ta manda na mundu é di kel jetu Dja N fla Di nhos nhos ka ta nta Luxemburgu Dja N papia ku algen na Luxemburgu el fla ma so ben es manda tagi so ta nhos po Pa mi tanbe tagi di Cabo Verde tanbe el fika so ta ta futa so pobri Ake sai di kasa nhos djunta nhos monti sima José fla nhos djunta nhos baza kadu ku pedra. Nho, nho começa ta mostra ma esse ka ta manda tropa tambê tem ki ta volta cabeça pa pa pa bai la casa di di kes gente kes gente grande kes gente di partido li pa comenta pa ka mata nau pa pega pa sota ku po bai mata nau mata pa ka mata esse o dimoni mas di oca disa ordem manda porra portugues abre abre caminho pa pa povo cabo verdiano esse ta pega esse ta sugosi e ba na sem conto Kes sem konta kre pa i po banku pa konfundu bu ku me ramigu me ratu pa mata bu kabesa satanas di infernu bo kaverdianu e abuzadu bo kaverdianu e abuzadu kago tera mas pikinoti ki nen na mapa ka sta mas imajina un kusa runhu sima xoxu ma tambe e pa si bu ta fase festa 15 er e ka ta tene ka ta paga oba ma e sta paga purtuges wiski pa e bebe ta na kadia. E por sabe ti mulher ta baza nho poti mata nho so kenha kes kre kata pui moço minha mui argen ki gasta dinheiro ti ki kata puri gasta mas e kata pui cabo verde cabo verde fica começa de um dia Deus ta cansa nho fala isso nho ouvi nho aconselho um dia Deus ta cansa com um des Brit ta ten un lágua ki ta baza tristi. Es ta oia sufrimentu di kel otu. Ten un, un amigu fla mi el abri un loja la Cabo Verde, el fla ma si dinheru di ganha kónta ta paga inpostu? Fla, Ka ta paga. Má el fla, Kel-la bu ta pul na kadia rápidu. Ai fla bu ta mata algin bu ka ta gadia. Ave Maria si ki kabesa ta doe. Mamadu nha dinheru é konta n paga nhos pa kaba ku kes diabu la muku muku ka fika pa manda pa mati kaiata pa e foga pa e mori muku satanas di infernu o dimonius pora kau verde ka podi abridu porta e sta ma pior ki genti di Europa bu ta fasi festa ta bai sta briga. Bu ta abri rostoranti, es ta bai ta ki briga dintu rostoranti. Ma es ta bai di purtuges, es ta bai ku roda dintu kadera. Es ta bai di japunês, es ta bai ta txenta ku un ku ta pensa santu. Ma na di. É kel la ki na ta fla kauverdianu é un odi moli, é odi moli. Ten un dretu, ten kauverdianu ki bali pena bo. Ten kauverdianu bon kurason, ten omi bon, ten mudjer bon, ma kel ki é diabu, é diabu, odi moli. Filmenti nha irma ben ba ki bai, el bai pagaba 400 kontu.

Ma ma ki ta toma pa pa pa pa pu kes diabus ki ta sta na Polha la pa pu la Okranika pa abriga. Ma pa pu pa larga na mei di bomba pa intxi skadera pa intxi ma pa la pa pu dinheru si be tradu bomba tra ben ten dinheru pa pa tras koka dintu kadera. Muma i gosta di dinheru dimas kredu. Ami na na na sinku ku na nteru na bo isi ami ten tras simana ku el ma nsta filis Nu sta sabi ne kuzê mas purtuges ta manda ta da papel pa ba podu vistu na Kau-Veta dje gosi es subi pa 100 kontu satanás o dimonius pura nho ka sta ma Kau-Verde inda ben se na se kusa ki nho sta pu Kau-Verde na tra Kau-Verdeanu na trabadju ki ten trabadju a vontadi e otu kusa Ami nka sabi kuse ki ta nka, ami nka sabi si kes genti sa ta diabonas diabonadas ki sta na Kabo Verdi la dja ba mamadu nha frenti dja pu genti dja no senta pa ma fladu genti tanbe sa ta da kadera tanbe fai sa ta da kadera pa ta da ta ta ma e ka so ta djunta propi aba gosi verdadi sa e be fla. N ta ataka sin. Kes diabu na kau verdi ki sa ta fase un maldadi ka ta ataka mi, N ta ataka so pape. N ta ataka sin. Ki ta ataka es ki sa ta fase so diabu pa Deus. Finadu, nhos obi ku mi, nhos dentu na kes pulitiku ki nhos da ne rostu. Credo, abo mi n ten quarentena n ten tres semana ku e n ka ta gasta, n ta gumi so xoka piki ku leti, abo pidi ki kinhentus eru a pidi genti di kanpanha ke ta toma genti di dinheru na kau verdi la, mozinhu ma e serio kel kusa na kau verdi la nsin mes ti muda, kauverdianus nhos. Pensa na pamo ti mé nhos ka tra kes diabu la di poder nhos ta koka nhos ka tra ke mos rotu sima simenti karu ola nhos ta mixa ami nta kre pa tudu tropa di pa pa revolta pa besi kaminhu di kas un e kuse ke sta fasi pa tudu sai nau ki ta mora e bo ki sta na utri fimentu. N ta blokiau gosi, N ta mostra-u asin txeu, ma bu poi un djubi nha nai. Bu ta fla ma N ta móre ku ataka. Ala, el diabu sta dentu kopu verdi, ta manxi tudu nha di pobri, ta manxi, mata koitadu, ka ta móre go, mi ki el ta ben da konseiu, N ta móre. Satanas, ba móre bo, ami N ta móre. Mi di oji dja fla-m, pa mi N ka ta móre gosi, mi N sta li pa N da konseiu, ka mi N ta lé livru. Ami N ta konta-u, ma bu ta mata nha moku, N ta mata nha moku ka fika. Nhos ta kumesa, nhos ta minxa na txon, nhos ta minxa na txon. Mozinha séria ku kabésa ta duengo Kiki senti boka féri li Boka féri agu tuntun Ka bon ka ka bon di koka Boka suku ko bon boka di sanita Nhu boka la pa infernu Mozinha Oxi nha ta sai Não, nka ta nerv, muita gente ta pensa ma é pa un ta grita, nta grita, nta grita ma ka modi ma sta nervoso não, ma anda pasi zequinha pa nka da ku el na txon sima xuxu gosta di nsin, bu ta oe nervoso, oe nervoso, pa ninguém ka vota. E ba e bota e kues diabus. Ma un kusa mo si nho sa na Baiba nho ta ben mas si nho xinta nho matuta na Kau Verde es me ke ta mata ses povu. Na omi na li sta ui nte kamisa manga kumpridu mi. Kalor sta li friu sta. Oja un minina ki ta abri boka largu sa mi na te nguli o diabu. Ai nte ten uma bandola la. Ta abri uma boka largu ana nguli.

Si ka mora jango ten. Pa bia jango ten pa mui fla mesti o tempo artista ka ten. Mas ten ami pa so ami so n txiga ki n fla nen so di kel jetu na kaza. So n txiga n fla nen so di kel jetu na kaza. Ta tradu makaku beta pu ta si Ulisses ta le ta tradu moku. Ami n até n fla n até n fla n ta fase gera ki ki Ulisses ka ta intra Luxemburgo. Nta Luxemburgo ka ta bane nuntis tomas. Pamodi dinheru ki el ta mandadu e pa el ba kumi ku se amanti pa fase kasa. Bu ta atxa ku más di 50 suguransa dja sta ta kóre sima ku ta pensa ma es ta fase algun kusa di ki bai. Bo nganti nhos fika dretu di osi ku nhos, má nhos abri odju. Nhos toma kuidadu ku diabus Kabu Verdi ma el ta txupa nhos tudu dinheru. Nhos fika dretu, nhos fika na pas di osi ku nhos, di osi ku mi, pa ka julga-m. Ami sta ta fla kel ki é verdadi, Kabuverdianu ta mata nhos muku.

Sim, ten un dor di kabesa seru. Sera ki li e privadu? N fika dretu.